muvhembedze iwe muvhembedze muvhembedze uripiko ndoda kufadza mambo iwe muvhembedze tarira pamuka pane mwanakomana urwere hwake hwekutokura sandira kutoti ndiende kwamambo chiveroko ndinoona kuti vakazvifambisa sei nokuti changamire ndandakakudza rega timirire kusvika kwerimwe jinda tikambidzane ndizvona i inzwa pamuchinda changamauda kuchenjera kusvika navo pamuzinda svika pamuzinda pano vanofanira kufa changamire hatinenge here nzira ndingakwanise kutsvaga isiri yekuraya vanhu vavanai iwe muchinda vanhu vakaramba vachirarama hakuna kutonga kwatinoita Tafanira tichitonga matunhu ese ari mavira. Nonizwa. Zviri munzeve changamire. Zvinotodii? Ndisaka ndari pakuda kuchenjere kuti vanhu vafa. Ndakanga ndichifunga ini kuisira vanhu vamushonga munozokudya zvavo. Inzwa muchindi. Zvese zvaunoreva izvi ndakambozvizama. Vanhu vanonyumwa havafi. Uyezve vaunoreva yemushonga iyi mambokadzi havapo vakambofamba. Zvino toita sei? Ndinokufunga kwandinako. Siyoyo anogara kupi? Siyoyo. Siyoyo ndiani? Jinda. Siyoyo ndiye muroyi mukuru. Unonetsa. Hakuna chinomurambira. Kwakaita anetsa wangomuudza kuti kuna ari kundinetsa. Hazvimutorere mwaka wakakura. Ipapo ipapo. Ah, unochinja kuita zongoro. Zvino zvanaka. Handine kuna Siyoyo wacho. Muroyi ipapo. Zvino muchinda. Chiso chako ndachize sechemurume ichi kwete kuti wange ndoni. Usatye changami. Hatitore haranga tipinde mudziro.

Kazuwai godobori. Eh. Kazuwai godobori. Zvino kwazuwai mambo gadzi. Pakadini pamuzinda? Ah. Pamuzinda hapana kana kumira zvakanaka. Eh. Ko zvamauya moga. Ko changamire mavasiyepi? Eh. sekunzwa kwandakaita kuti makandidana ndatirega ndiuye ndoga aiwa ndinokutendai godobori eh. nekuuya kwamatoita zvokuti tingadai tapesana padiki diki ini ndanga ndauda kutosimuka kuenda kwachivero ndakati kuda pamwe hamuna kunzwa kuti ndakakudanai Nhau iri pano mm, inokunda ngoma kurira, ini yandiomera. Ndine mupwere uri pano mm, kuti ranhasi raipoka handaiona kudaro, saka ndanga ndati ndifambe ndiuye kokutora indogani. Ndine kubatikana kuri pandiri nekuti kubvira pakadarika changamire nekudunhu kwangu ndumurwa yangu yakabva yatorara urwere huri kukura zvanhasi mm, ndanga ndisiri kuona kuswera naye nhasi ndinokutendai mauya godobori nekutoti kutsika kwane muzinda mangu aiwa ndakuziva kuti ndomunguva iyi inomuka eh, zvino rawariva ndarinzwa nhai chokwadi eh, Zvino dambudziko iri idoko uyu ndinorigadzirisa nai zvino muzukuru kuti ndigadzirise dambudziko iri ndinoda muripo muzukuru ah, muripo ina udiki diki ina udiki diki godobori pandambobvunza kuti kosei mauya mega mupari wemhosva akandichangamira zvemuripo wamunoda aiwa unotobva kuna changamire ndinotongomuudza kuti godobori wada kuripiwa nekuti dambudziko iri ndiye anofanira kuripedza zvino muzukuru sekureva kwawaitazve ivo vanhu vamwe chete vari kureva kuti vave vanoisa muripo eh, zvino ivanhu ivavo muzukuru vane muripo wangu zvekare munoreveiko zvino muzukuru inhoroondo nhai muzukuru ini ndinoda muvhembedze muvhembedze eh, muvhembedze muzukuru chii chinonzi muvhembedze godobori eh, zvinorega ndikutsanangurire zvidokodoko muzukuru eh, zvino muvhembedze iruva Ruva rinowanika pakatikati pesango. Sango riu riri sango remamunyaviri. Sango rinoyera. Sango remhondoro. Zvino pane nhaurwa ikaitika kushure zvino muzukuru yasekuru iko zvine ruva rinoda kukupa muzukuru uri kundinzwa ndiri kukunzwa yasekuru toita mari yakawandisa asi usapike usaputsa mhiko dzangu muzukuru ichokwadi uri kundinzwa hongu asekuru zvino ndichakupa ruva randichakupa tambira muzukuru ndichakupa ruva iri muzukuru tambira eh, eh. usatya usatya muzukuru usatya usatya usatya usatya muzukuru ita zvakanaka zino ruva randakupa iri muzukuru rinonzi muvhembedze wandibata iri muzukuru zviri munzeve asekuru zvino uchengetedza mhiko dzangu muzukuru unondiziwa iwe hongu asekuru zvino kana wava kuenda muzvikoro uchibuda panzvimbo ino usacheuka zvawasangana nazvo munzira muzukuru siyana nazvo usazopinde nemusango rekwamunyaviriro muzukuru ndakomekedza muzukuru usapinde nemudana bani iwa munyaviri muzukuru wandibata here muzukuru zviri munzeve asekuru buda muzukuru ndakotekaira sacheuka muzukuru

Muri kuda naini? Ndomba musvike kuno. Kodomori vanoona zvainenge tsvarakadenga. Rege ndiwe chisikana.

zvawasangana nazvo munzira muzukuru siyana nazvo usazopinde nemusango ere kwamunyaviriro muzukuru ndakomekedza muzukuru usapinde nemudana bani rwamunyaviri muzukuru wandibata here muzukuru zviri munzeve asekuru

Takudanaiwo pano vanhu vemudunhu ramambo Chivero. Takudanaiwo pano neurwere hwamambo hwamuri kuona uyu hwaenderera sekuona kwamuri kuitawo zvinhu zvedu hazvisi kufamba zvakanaka mukati medunhu redu zvino takakurukura nevakuru venzvimbo ino kuti vatishanyire nhasi uno vange vachititsanangurira nekutizivisa kuti chii chiri kuitika zviri kumbofamba sei ndo zvatakudanirai pano mukati mezuva ranhasi

kuti mambo apone uyu pari kudiwa chinhu chakakosha kuti mambo apone uyu pari kudiwa muvhembedze o pamusoro yechangamire vara zvako muzukuru ya toita seta kubata yemuromo ndine pandisina kunzwisisawo pashomanana pamati muvhembedza apa hatina kubvirawo tasangana nezwi iroro ndokumbirawo mupajekese eh, muvhembedzei ruva muzukuru ruva rinowanika pakati pesango sango reuriri pakatikati pesango pasi pemuti saka pari kudiwa majaya nemhandara vakomana vatanhatu nevasikana vatanhatu vachakunda kuenda kunokwira gomo. Munondinzwa? Vakana pavaripo ngavandiratidze nokusimuka. Ini ndakazvipira godobori kumiririra mambo edunhu rino. Neniwo godobori ndazvipira hangu. Eh, ndovapwere vatinoda zvino iwe mukomana kana uchinge wabudirira kukwira nekudzika gomo pane mubhadharo mubayiro uripo mukunda wamambo mwana wamambo ndiyo waunopiwa kana uchinge wakunda wauya neruwa aiwa tinotenda godobori ndichazama nepandogona kundione zvamuri kuda mm. zvimwe chete newe musikana kana uchinge wakunda ndiwo uchange uchigara nemwanakomana wamambo yahwa igodobori eh. pamusoro egodobori ini nangu ndakamira pano pache zvangu ndinokwanisa hangu unoita makwikwi nemukomana uyu kurwira mambo pache zvangu uyako zvikuru

zvichireva kuti kana uchinge watsvirika tsvimbo iyi hauchadzoke kumashure wakutoenderera mberi nerwendo nai tiri kunzwanana zvino chatanga nevasikana zvikuru tanga iwe uchichirika chinomira uku Teera muzukuru. Wachiteera. Wachiteera nhai. Vakomana teerai. Machirika mose here? Zvino kana muchinge machirika mose zvichireva kuti hapana achadzoka kumashure. Zvino mava kuchinditeera nhai?

vakomana nevasikana zvatiri kuita izvi handione sezvinobuda ini tarisai mawandira atakaita aya tichifambira chinhu chimwe chete haa ndione sezvinobuda ini rega ndidzokere zvangu kumba inini ndozongokuonai madzoka muchinda wasipira muchinda Ndazvipira. Asi uchiurangara here paya? Kuda wari pakati tichambe chimbo iyi. Wakajamba. Ah, ndikuzvirangarira. Regai ndingodzokere kumba. Vachakuchengeta ndichachengetwa semachengetwa amaitwa imimi. Tosangana madzoka kumba neruwa. Hazvigoni chikoma. Hazvigoni kana chikoma. Ah, regai ndizvifambire. Tokuona imadzoka. Ndingatanga takusvika wani. Famba izvakanaka, famba imurugari. Pasira sei ngoni. Ai ndinofara zvangu ini. Mukudanwa nemukunda wamambo. Zvakanaka ayi. Uyu uri panapa. Tanga tichikutsvaga mangwana nose wakagara zvako panapa. Unoita sei kune mwana iwe? Uchinyanya udzungu wanga wafamba uchienda kupiri? Uri uite taura neni. Ah, wakomana nevasikana. mutunhu atofamba wareba ini ndaane nzara ndakundikana hangu ndaane nzara ndamba kuudzwa wakaonekwa nembonje paumwe iwe mai yako kakuzoti sara iwe ukaita nharo ukavichindoda kuwana mwanakomana wamambo hatienderere mberi nerwendo rwedu aiwa hai ndakundikana ha iwe chisikana ha ini nangu asikana nawakomana ka chokwadi ka ini ndakutonzwawo futi nzara ndinokwanisa hangu kuenda nechisikana ichi tombonotsvaga zvokudya atibvire apo newe utori ndondo remurume zvazvo tatosvota ngatifambe zvinhu dziri tsitsi dzei iwewe futi Vona kachisika nyaya yatati ndiye kunokunini inyaya yekuti ndaichida kukudza kuti ini ndinokuda kubva kudhara anaiyo inini chandiunza kuno inzara chinangwa chandibviswa ko inzara iwe ndatofunga kuti uda kubatana neni pakutsvaga zvokudya wakutanga nyaya yako

vakomana vasikana pacha zvangu ini ndakazvipira ndafuka tora rangu divi ndinange ndakadai kubva ndikambotungamirwa nekamukomana akadai swa kaita kanyanaka kwana ndakamba ndakaita sanhongonya kubva azvigoni yemusikana iyoyo usadaro kuona kundinzwaka ini Ndakamira panapa ndakataura paya sezvandakareva mashure uko ndakasumuka ini pamberi pagodobori pa ndakati ini ndakazvipira kumiririra mambo vedu ava titsvage ruwa rokudiwa unoreva idi chisikana nekuti hatingatungamirwa nechikomana chichiri kubuda mukaka pamhino hazvigoni zviri nani kuti totora redu divi toenda zvedu vanoda kuenda nesu kubva handei vanofamba neni handei

ndaneta ini ndakutodemba chandikamboda kuno kusangu zvizvi ndangosara ndandega ndega ndatombotsuta mwe wangu aenda kupi zvakaoma ah vana sisi varapo ka ah vadzima wangu vandinzwa chokwadi ah Ndanga ndaneta. Sisi. Marwa dzimongo andinzwa chokwadi. Makadii henyu sisi? Sisi. Nendo kumbiro karubatsiro. Sisi ndina umwe wangu wangu andinawo muno musango hansuzo tangoparadzana. Hansuzo kuti vari kupi ungakwanisa kundibatsirawo here?

Ah, Iwe taura. Tape. Chii? Ah, ah, taura taura naiwe. Iwe chikoma unoita pane pane zvikuitika musango rino. Handina chatoziva. Ah, ah iyo ngomane. Ndoda kundikona vanhu. Ndoda iwe nini? Iwe ndiwe ungori mutungamiriri wedu.

naye asikana muri kuona muchero rapi iro ini nangu ndave kudya nekuti ndave nenzara muchiri kurangarira here godobori vachiti munodya matamba amatema mega kwete kudya matamba akatemwa kare zvokwadi asi nhaiwe matamba aya ane zvaashati masa matamba godobori vakati temhai mega kana ari matamba kwete kudya akatemwa kare manje ndiri seni hangu ini ndinomafarira iwe zvako iwe chinongozi chivhembedze chacho icho chitsva isusu takutomarowa zvedu Mimi ndakada zvedu. nhai musika vanhu zvanangosara ndiri ndoga pano ndichaita sei apa vakomana ava ndavasiya vari mubishi rekurwa uku ini ndichaita sei ndangosara ndiri ndoga pano usasha vako mwana rora ukuda riri pano ndimani imi Ndauya kuzokuvhenekera kuti uone chiedza. Zvarinenge ruva ke. Saka ichokwadi.

Furubwiwe. Kuchedza kwandiwe. Eh, ndini zvangu. Komwa wakaenda nekupi? Vamwe vakasara vachirwa ku ini ndindakazokwanisa kuwana ruva saka ndakutora nzira yangu ndakananga nekumuzinda. Kumuzinda kwamambo? Eh. Chiedza, handiti zvandiyo ndokwana ruva. Tongoita zvinhu tinhu wani. Hazvigoni, ndakarichera ndiri ndoga.

pamusoro vemudunhu rino taona makangonyarara vana vakadzoka uye vakauya neruva ramakange marera Zvino tamirira mubayiro yavo yamakange mareva. Aiwa, tazvinzwa. Zvino tamirira vakuru venzvimbo ino kuti vange vachisvika mukati medunhu redu. Uyezve tine dambudziko ratiinaro pamukunda wamambo akazvitakura. Ah, azvigoni. Toitawo dambudziko guru remwanakomana wamambo wakaramba wakati haadi musikana ah. zvino ndiyo nhoroondo yemuvembe dzemuzukuru kuti uzosvika pauri nhasi uno riri munzeve godogo riri munzeve saka imi sekuru vekunyu muri kuti changamire ndiyo vane muvhemberi sekuziva kwenyu ndandani mwaka wakakura ndisiri mudunhu muno zvino urwere hwamambo hwakura hakuchina achatenderwa kuenda kumuzinda kwamambo unoona mambo takumirira varidzi vedunhu rino vauye vatipe gwara rekufamba naro isu hatichina chatichaziva ndotenda pamusoro ichangamire Zvino tosvika rini tichingonzi vakuru venzvimbo ino vachasvika? Izvozvi tashaikirwa nehama dzakawanda, takangonyarara, taneta isu. Pamusoro yevabereki, sezvamanzwa zvichinzi kuchauya varidzi venzvimbo ino, ndovachakuzivisai zvokuita. Ini murume wangu ari kurwara, handina zvandingaite, anova ndiye mambo wenyu. Ndofunga muri kungozviziva. Ndinokutendai vabereki.

Ndiri kunzwisisa kubatikana kwenyu nezviri kuitika mukati medunhu. Zvino ndaya kuzoti ndigadzirise dambudziko riri kunetsa here nei? Asi ndiri kuda muvhembedze kuti dambudziko rese ripere. Ndoda muvhembedze. pamusoro idare pamusoro igodobori ndini mai vachiedza mwanasikana wangu akabudawo nevamwe akaenda musango ndiye akakwanisa kuuya nemuvhembedzi zvadaro anga akavimbiswa kunzi achauya nawo achaona mugove waachawana hazvina kuzviita sekudaro ane mashoko akaudzwa nemwanakomana wamambo mwana wangu abva arohwa nehana abva ashaya panguva iyo pamusoro egodobori pamusoro evedare ini ndakaenda kusango ndikanotsvaga ruwa rinonzi mvembedze asi ndandakanzi ndichapiwa mubayiro asi handina kukwanisa kuwana ndakasvika mwana wamambo akazvitakura zvinhu zvakandirwadza mwoyo mangu zvinyorero zvako muzukuru nei zvinogadziriswa ah. eh. zvimwe chete newe muzukuru eh. zvino nemhaka nechikonzero chekuti pakatyorwa mhiko apa zvino sekureva kwandakaita kuti ndiri kuda muvhembedze pamusoro egodobori eh. zvikureva kuti vari kutsakatika hazvina hazvo basa asi rangariraika kuti pane mhaka mhaka iyi haisi mhaka doko bai mandinzwa here imhaka huru yekutyora mhiko dzevakuru dzevaridzi venzvimbo zvino zvichemo zvenyu ndiripo pakugadzirisa nei asika Eh, ndiri kuda muvhembedze pamusoro iyi hazvigoneka kuti kupe muvhembedze dunhu ruda kugadziriswa iyi zvino ini zvandichaita ndiri kukupai mazuva matatu ekuti mugare pasi mutaurirane mukasadaro mambo wenyu ari kuenda nyakurira

muvhembedze iwe muvhembedze mambokadzi changamire ndanzwa kuti mandidana ichokwadi ndanzwa kuti wakatongira tariro mutongo urofu hongu mambokadzi ndakaita sekudaro nemakaye chikonzero ndakamuwana akarara nemuchinda asiri wemuzinda muno akarara nemuchinda asiri wemunzvimbo muno hongu mambokadzi wanga usingafanire kutonga nyaya iyi nyaya iyi inotongwa namambo hongu mambokadzi tingaswero kakavadzana nenhau iyi asi tariraika mazuva akarehwa nagodobori akusvika kare zuva rechitatu izuva ramangwana Atipe godobo ri mudende. Zvichizofamba sei? Aiwa, enda funga kuti tipe godobo ri mudendedzi. Nekuti nekuti ndokuti murume wangu ararama. Tikasapa godobo ri mudendedzi mambo avangararama. Ndikupanzwa mambokadzi. Zvichizofamba zvakanaka.

Mambokadzi, ndanzwa kuti mandidana. Ndafunga kuti titore muvhendedzi tiuise pedo kuitira godobori pavanosvika mangwana tigovatambidza.

pamusoro iyi ewo ichangamira ndifunga tose tichiri kuyeuka mashoko akasiwa ataurwa nagodobori hongu changamira kuti rino ndo zuva rechitatu pamazuva vakareva zvino isu tatangofunga kuti tivape muvhembedze kuti mambo vapone ndokuronga kwatakataita kuti zvinhu zvitifambire zvakanaka ndinotenda kufunga mandidzo pamusoro ichangamiro taura hako muchini Ko zvino mukapa godobori nzvembe idzi dzese nyaya dziri kuitika mudunhu idzi dzichagadziriswa sei? Ndinovimba mashoko akataurwa nagodobori tese takamanzwa kuti mambo wapore pari kuda muzvembe idzi. Takapa godobori muzvembe idzi ndokuti mambo wapore zvinhu zvese zvigadzirisike izvi nekuti mambo vanenge vapora.

Kwazuvai vabereki. Kwazuvai Godobori. Zvino sekureva kwandakaita kuti ndichadzoka kwapera mazuva matatu zvino ndauya zviri munzeve godobori Ndinovimba tichaita sezvamakareva. Mambokadzi, iwe nhau uyu. Ichokwadi godobori. Ndizvo zvatataurana kuti tikupewo mvembedzi. Haiwa ndinotenda.

ngazvipere inge timirire muchinda abvise uko yari kubvisa tipinde sango rikamunyaviri ah, muchinda ko muchinda angarava akamba sei machinda rino isango rinoera mukaita zvenyu zvekunetsana zvamuri kuita munotsakatika munomu

Ruva riye remuna kamwe ini ndoda kufadza mambo ruva rangu muvhembedze here musango rine zvikaai ko muvhembedze uri kupi vatakawasiya madeko hapana muri kudikudiko mapokadzi hakuna muvhembedze imi ndimawa ndakasiya wine muvhembedze ndichibuda panze mogoti muvhembedze hakuna se ndochokwadi chandiri kutaura muvhembedze ndati hakuna ini handichazive nemhaka yekuti imi ndima ndakasiya mine muvhembedze zvisinei tisarambe tichikakavadzana godobori vakatimirira uku hatidanei godobori taure nawo godobori havambobvumi vakatomirira muvhembedze ndowavafambira ndinotaura navo ini

Godobori ndataura nawo zvafamba. Zvakanaka. Pamusoro wevabereki tine zvatiri kugadzirisa

Kwazoe changamire. Kwazoe. Muvhenyirai. Changamire. Mupembedzi wandakasiya muri kuti. Vati muvhembedze chii? Wopara svika. Ndaida kubvunza kuti muvhembedzi watakasiya wakafamba sei?

Nakudanai. Godobori. Eh. Ndaita chichemo. Eh. Muvhembedzi ndaushaya manda ndakauyisa. Eh. Eh. Zino mupwere. unoda kunditsanangira nhai Yete godobori. zvino ndine murango wako wandiri kukupa kubudikidza nezvawaita wandinzwa Ndiri kupanzwa godobori. zvino ndisati ndatekaira ndiri kuona pane tsoka yemwana wamambo yakanotsika pamuzinda. Muchirevei godobori?

Kwazoe changamire. Kwazoe. Changamire. Mukati mandiri kubvoma hazvina kumira zvakanaka. Mwanakomana wenyu adona. Adona? Eh, changamire. Uchirevei?

dzehugere musango rine mhumhi nezvikara zvizagara tsimu nemanyinya uyu ripiko ndoda kufadza mambo ruva rangu muvhembe dzehugere musango rine mhumhi nezvikara Mira, ahora me está mandando fumar zango. aiwa unyazoziva kuti vanhu nzeve dzekusheka kumuzinda ndii ndakautora ini asi asi kuziva ndapa ndakauisa apa uri ipapo ipapo apa Kadam, kuramba tava nefungwa dzangu ndikuudza mambo kadzi. Sadaro unondikuwadzisa, unondiurayisa kana sadaro unondikuwadzisa. Ndopa rimwe zuva rimwe chete toiti undirevingetsa. Sadaro unondikuwadzisa. Saka ini sekuru vekwenyu muri kuti changamire ndivo vane muvhemberi. aiyo rakanaka kana rakadaro basa pano itai godobura ini ndakutofamba mbune kuenda kwamambo chiviro ndofambira nhau yemuvhembedze iyi ini ndakapiwa muvhembedze ndozokupai godobori asi mwana uyu urere panhowo yerufu godobori iro ndinorinzwa uye ndinoriziva muzukuru asika hazvigoni kuti inini ndisunukure hwere ndisati ndaona mufembedzi ndakuenda